Ki te whei ao, ki te ao mārama. He kaupapa pakihi maha e aro nei ki te whakapai i ake ina hua hauora i Te Tai Tokerau, ka eke ki taumata kē. It's timely, it's innovative, it's new and it's going to it's going to mean that we're going to be able to um, ensure that communications is tailored towards the people. Ka kōrero ki tētahi kaitono kai te kimi tūranga ki te rohe pōti Māori hou i te Kaunihera o Nā Roto o Rotorua. Kainakākā tarahae o te motu whānui rarau mai ki Te Ao Mārama. He kirimana mahi tahi ki waenga i ētahi Ratona Hauora Māori e whā i waitohua ki Waitangi i tēnei ata, hai tohu i tēkena ki tētahi taumata hou ina whainga hauora mō te Māori ma te tuku tohutohu hauora ma runa waea. Ko te taki o Autahi te ingoa o te whakahoahoatanga nei, e whakawhanake tonu ai ngā mahi i oti ina Ratona i te wā o te urutā. Nei mai aha ki a koutou. He ao hou kua mahuta ake i te pae mō ngā iwi e hiahia ana ki te whakamahi i ngā hangarau hou mō te hauora o te iwi te take. It's timely, it's innovative, it's new and it's gonna it's gonna mean that we're gonna be able to um ensure that communications is tailored towards the people. Ko te whakataki i te hauora mā te hangarau te tino whakamāramatanga o te Telehealth, ā, i te tau 2021, i whakakotahi ai ngā rōpū e whā ki te tuku i ngā mōhiohio kowhiori 14 ki roto ki ngā rohe. Ko te 300 tūranga mahi me te 15 miriona tāra ki ngā rohe te hua o tērā mahi.

E ai ki te Tāhuhu Rangapū o te Taiwhenua o Heretaunga, kia Wayland Tahuri whai pakanga, kai te whakapono rātou ka taea e rātou ēnei tūmomo ratonga te tuku. Since August last year, we've brought a lot of employment through Whakarongorau Aotearoa as a subcontractor. This brings us out under the subcontracting arrangement into a partnership. If you're a subcontractor, that is not equitable. So the ability to have us as joint shareholders in our own separate entity is really important. From there, if you get the head right, everything else is right. E ai ki a Andrew Slater, Tāhuhu Rangapū o Whakarongorau Aotearoa, he huarahi kei reira e taea ai e iwi kē atu te hono mai ki te kaupapa. One, there is a platform for other iwi to join

Nō te Tūhoetanga o te Rangi nei ka ti ai te wā tuku kaitono mō nā wāri Māori. Koinei te wā tuatahi ka āhei ai nā kaipōti ki te tuku pōti mō nā wāri Māori hou ina rohe maha o te motu. Ko Rāwiri Waru tētahi o nā kaitono mō te rohe pōti Māori hou i te Kaunihera o Ngā Roto o Rotorua. Koia hoki te hea tuarua o Te Tatau o Te Arawa, I kōrero ahau ki a Rāwiri i kō ake nei mō tana tono, ko taku pātai tuatahi ki a ia, he aha te take e kimi tūranga ana ia ki te Wāri Māori? Ā, i hui a Te Arawa, nā ka whakatauhia te whakatau. Me kauaka tātou e tuku ēnei tūru kia maumau noa. I te mea i nui te whakapaunga kaha kia riro i a mātou ēnei tūru. Engari, ahakoa he tīmatanga noa iho nei, me kaua rā tātou e maumau. I te mea, he tokotoru taku mōhio ngā tūru ka wātea mō te wāri Māori nei. Ana, i te āhua āwangawanga a Te Arawa, kai kore pea ētahi o mātou e hiahia, e aro rānei ahakoa te whakahekenga werawera te aha rānei kia tū ai ēnei wāri, o tēnei wāri Māori, nā reira ka hui a Te Arawa, ka kōrero anō ētahi, ka rere haere ngā kōrero me ngā whakaaro, hei te mutunga iho i whakatauhia he tokowhā kia tū. Ahakoa tokotoru noho ngā tūru kai te pai, kare aha ko te mea nui he ingoa kei reira kua tū te ringa o ētahi ana, ki te kawe i te kaupapa nei. Nā reira, ahakoa te aha, ka whai hua tonu a Te Arawa, me te iwi Māori, e konei e noho ana.
Kai te māharahara rānei koe ki te kore ētahi rohe pōti e whiwhi kaitono, ko te tohe nui ki te whakatū rohe pōti Māori ki ngā kaunihera a rohe o te motu ka haere maumau te toto maumau te kaha? Uh, ai. Uh, me kaua ka pea au e, e rūkahu, ai, e awangawanga nui ana au. Uh, I te korenga o te Māori, i aro nui ai ki enei uh, wāri. I te mea e hoki, e hoki ana au ki te, e taua kōrero raka. Nē, i nui te whawhai, i nui te pakanga. Uh, nā reira, Ko Maumaupea tērā pakanga, tērā whawhai. Nā reira e te iwi, e oho, matika mai. He aha na kaupapa matua kai te hiahia o o iwi hei whai ma koutou kua tu te ringa hei kaitono ki na turu Maori?
Ana ahua waimarie pea na Te Arawa i te mea e konei ke tetahi Me kī rā, tētahi rōpū, kua whakatūhia rā e Te Arawa, mō Te Arawa, mō te āhua ki ngā mahi, mahi tahi me te kaunihera. Nā reira, e waiahu waimarie ana a Te Arawa, kua whakatauhea te matakitenga 2050, kua roa a Te Tatau o Te Arawa e hautū ana i te kaupapa e pakanga ana kia mana motuhake ai a Te Arawa, otirā te iwi Māori katoa i roto i ngā whiriwhiringa katoa e pā ana ki te kaunihera. Nā reira, ki ahau nei, kua toka kē te kaupapa i a Te Arawa. Ko tā tātou ināianei, arā, ko te noho ki te tēpu kotahi, ki te whakawaha anō i ērā kōrero, ki te whakatakoto i ngā whakaaro mō te painga atu o te iwi arā, o te iwi Māori, o te hapori katoa o Rotorua. Nā te mea e mōhio ana tāua, nē, ā, mehemea ka, ka ora mai te Māori, ka ora mai te iwi, ka ora te katoa.
Nā, kai te tau pēhea te hapori o Rotorua whānui ināianei e pā ana ki ngā wāri Māori? Ā,
nā, kia hoki anō au ki ngā mahi a Te Tatau o Te Arawa. I taku mōhio, kāre pea tērā whakaaro i tino uru mai ki te kaunihera, kia whakatūhia mai tētahi wāri Māori, i te mea, āhua nui tonu ngā Māori kua tū kē hei kaikaunihera mō Rotorua. Engari ko taku kōrero ki tēraka, ehara tērā i te mea ka toka tērā noho haere ake nei, haere ake nei. Nā reira, i kaha i haere a Te Tatau o Te Arawa ki te iwi, ki te kite mehemea e whaka, oh, ki te kite mehemea e tika ana, e hē ana rānei ngā whakaaro uh, mō te āhua ki ngā wāri Māori, hei te mutunga iho, uh, o tō tata ki te kotahi rau pae hīneti, i ki mai, ai, whāia, kia ū, kia mau. Nā reira, um, i pakangahia tērā, whakatakotohia tērā ki mua i te aroaro o te kaunihera, ana i reira hoki he paku rangirua, he tawhī, he āhua pōkaikaha ana ētahi i tēnei whakaaro, hoi anō hei te mutunga iho, arā, i whai mana ai, i pōtihia te kaupapa, arā, kua tū, kua mana. Nā reira, e mihi ana au ki a Te Arawa waka, i te mea i kaha rātou ki te whai tēnei kaupapa, ana, ko te mahi a te tatau o Te Arawa ināianei, ā, ko te kawe tonu i ēnei āhuatanga haere ake nei, haere ake nei kia whai reo motuhake nei a Te Arawa, otirā te iwi Māori, i roto i ngā nekenekehanga katoa o te kaunihera.
Ā, e ai ki te Mema Paremata Māori o mua o Te Waiariki, e ai ki a Tāmati Coffey, he ārero rua te Pāti o Nāhinara ki te kore e kaha te whakawhiu tō rātou Mema Paremata mō Tauranga, a Sam Uffindell, whai muri i te putanga whakapae mōna mō te mahi whakaweti. Hei tā Coffey anō, ki te hiahia tū mārō a Nāhinara mō nā take ture, kai noho ko Ngāwari tā rātou te tiro ki te tangata kua whakaweti i tētahi atu ina tau ki muri. I'd be um I'd be pretty ripped off if I was uh if I was a voter from Tauranga uh because the uh the electoral system has just spent taxpayers money uh one point I think two million dollars on a by-election

then obviously that weakens their argument when they've got somebody over here that um, you know, has had these infringements in the past. Kai tua ake tonu i ngā whakatairanga, he kaupapa motuhake kua puhia ake mō te kapa Pātea Māori Club. Hoki mai anō. Inā te rongonui o te kapa Māori o Pātea, ko tā rātou waiata Poie i eke ki te tūrana tuatahi o nā rārangi waiata toa o te motu. Ā, kua whakaaweawe nā minenga i te motu whānui, otirā te ao whānui hoki ina tau 80. I whai oranga anō ai taua waiata i te tau e 2010 i te kiriata Boy nā Taika Waititi. Ā, ināianei ko nā Mema Pātea me ā rātou uri kai te whai i tētahi kaupapa hou kia ora tonu ai wā rātou waiata katoa. He puna waiora mō aku raukura. Koia te ingoa o te kaupapa ka timata ki Pariroapā i Pātea ā te pō nei. Kai reira tō Mata Karere a Muriwai hei. I kōrero ia ki tētahi o nā kaiwhakahaere ki a Kīngi Kiriona i kō ake nei. Āe.
Tēnā koe Piata. Āe, ka tika kua tae mai mātou ki tēnei o ngā pā hirahira nei a Pariroa. Nō reira, ka tika me mihi atu au ki a koe, Kīngi, nau nei i rarau mai tēnei o ngā tira mō tēnei o ngā huihuinga. Nō reira, tēnā Kīngi, whakamārama mai i tēnei kaupapa, He Puna Waiora mō aku Raukura, he aha tēnei kaupapa?
Āe, nau mai ki tō tātou marae, ki te marae o Pariroa. Koinei te pā kāinga o te rōpū Kapa Haka, e kīia ana ināianei ko Aoteaū Tanganui, engari i tōna tīmatanga mai, ko Manawapau, ā, nāwai ko te Pātea Māori Club. I takea mai te kaupapa nei hei puna waiora i tētahi wānanga i waenganui i a mātou ngā, ngā Cuzzies, āe, ngā karanga rua i tipu ake i runga i tēnei marae i raro i ō mātou pakeke, ā, i roto i te karapu. Ā, i te wā i whānau mai ai a Poie. Nā, koinei te rā whānau o Poie, koinei te huritau whā tekau o Poie, ā, I whānau mai te waiata, i puta mai te waiata e whā tekau tau ki muri nei i tēnei rā. Ā, i te tai rāwhiti tonu i roto i te whare o Ngoe. Nā, i te wā e wānanga ana mātou ngā Kazies mō te kaupapa nei, i whakatau mātou me tū te wānanga i tēnei mutunga wiki. Kāre nei mātou i mōhio ko te 12 o Ākuhata, ā, te rā whānau o Poi e nōrere, he mahi wairua tēnei. Ā, nā te wairua mātou i ārahi, ā, anei tātou e hui nei ki runga ki tō tātou marae. Ko te kaupapa o tēnei hui, ko te whakaora anō i ngā waiata a te karapu. I a mātou e tipu ana i runga i tēnei marae, haruru ana te marae. I ō mātou pakeke, i ā rātou, i ā mātou, i ā tātou waiata, ana ko Poie tētahi. Ana, e whā tekau tau, ā, kua hipa, whā tekau tau taku pakeke, whā tekau tau te pakeke o te waiata, ana, I roto i ngā tau, ko ētahi o ō mātou pakeke kua ngaro, kua mahue mai ko ngā hōia e 80 tau te pakeke o te nuinga, nō reira i wānanga mātou me whakahoki mai mātou i ā mātou kapa ki te ako i ngā waiata a te karapu kia ora tonu ai tā rātou ōhākī, kia ora tonu ai ērā waiata. Tokoono mātou nō tēnei marae, he kapa haka ā mātou. Ko au mō Te Iti Kahurangi, ko Haimona Maruera mō Te Tū Mataora, ā, ko Andy Maruera rāua ko Janine mō Aotea Ūtanganui, ā, ā, ko te whānau Kershaw kei roto i te kapa haka o te Rōpū Manutaki, ā, ko te kapa haka hou o Ngā Waihotanga e aratakina ana, ā, ā, e te whānau Hurunui Diamond, ā, me tētahi o ō mātou whanaunga kei Te Tairāwhiti e noho ana a Lee Kershaw, kei a ia anō hoki tana kapa. Nō reira, ko mātou tēnei i whakahuihui i a mātou, E tō mai nei i ā mātou kapa ki runga ki tō tātou marae ki te whakaora i ngā waiata a ō mātou pakeke, ā, a te Karapu Māori o Pātea. Nau mai, haere mai tātou. Tēnā koe. Nō reira, ā, he aha ētahi hua e manakohia ana e koe, ā, ka kitea i tēnei wiki nei mō tēnei o ngā kaupapa hirahira?
Ko te whakakitenga nui, Kia haruru anō te marae, kia haruru anō te whare, ā, i ngā waiata a ō mātou pakeke, tuatahi. Tuarua, kia ora tonu ngā waiata. E kite ana mātou o tō mātou reanga, tō tātou reanga, kua wareware ētahi o ngā ringa, ā, i ētahi o ngā waiata. Nō reira he tohu tērā. He tohu tērā ki te kore mātou e takatū, ki te kore mātou e whakatikatika anō i a mātou kia mau tonu ai ērā waiata, kia ora tonu ai ērā waiata i roto i a mātou, ā. He mate kei te haere. Nō reira, kei runga i a mātou, kei roto i ō mātou ringaringa, te ora rānei, te mate rānei o te ōhākī i waiho iho mai, ā, e ō mātou pakeke hei pupuri, hei, hei, hei hāpai ake mā mātou. Mā tātou. Tēnā koe. Nō reira, kōrero mai mō ētahi o ngā ihopū manawa o tēnei o ngā kapa me kī. Tēnā, kōrero mai.
Kāri kō atu i tō mātou pāpā i a Māui, i a Dalvanius. Ā, nāna i hau ai te rongo o te kapa. Ā, nā rāua ko Ngoi, te waiata o Poie i tito i tēnei rā, te rā wairua o Tuini Ngāwai, e whā tekau tau ki muri nei. E, e, e mea ana ngā pakeke, i te wā i oti ai i a Māui rāua ko Ngoi te waiata, ka puta te kōrero i a Ngoi, ka eke te waiata. Ka mea a Māui, He aha te tikanga o tēnā kōrero e kui? Ka mea te kuia, Ko āna waiata papai katoa ka titoa i te 12 o Ākuhata te rā wairua o Tuini. Nō reira, kāre i koa atu i a Māui, tua atu i a ia, ko Napi Waaka, ā, koinei. I noho ai a Napi, i minita mai ai a Napi, nā te mea he Wēteriana tēnei marae, ana koia te kaihautū nui i te karapu o Pātea mō tētahi wā roa. Tua atu i a rāua, ko ngā pakeke tonu, ngā tuīni, te whānau paraima, ā, me kore ake rātou, I kaha ai mātou o tō mātou reanga ki te hautū i ā mātou kapa haka. Nō reira, e tika ana kia hoki mai mātou ki tō mātou marae, ā, ki te whakaora tonu i ā rātou waiata i te ohāki, ā, i te ohāki a te karapu. Tēnā koe, tēnā koe. Nō reira, ā, ka tika mai oti tāua i tēnei uiui ki te pūkana. Nō reira, tiro atu ki te kāmera, tahi, rua, Toru pa pukana! Kai a koe Peata.
Tena u tonu mai. Taiwa ake nei he ra whakanui i na tau 40 o te Kohanga Reo o Te Koutu. Nau mai anō. Kia tahuri tātou ināianei ki ngā tohu a Tāwhiri-mātea. Nō te Tonga-mā-uru pupuhi ai te hau a Tāwhiri ki te Nōta, heke iho mai ki Tāmaki-makau-rau nei ka kōpata te ua i ētahi wā, heoi, ka mao haere ahiahi noa. Pai te kōrero ki te poho o Te Arawa tae noa rā ki te Rāwhiti me Ngāmotu, ko Tamanui me Ānahihi mahana kei ērā takiwā e toru. He hau makariri nō te Tonga. Ka pupuhi ki Te Whanganui-ā-Tara, Te Kaunoiho ki reira, whakatū Ōtautahi, he rangi paihuarere, heke iho ki Tāhuna. Ahakoa he paki ka ngau wā te makariri, ko Waiho pae anahe te taone ka mākū pea i te ua kōpata. Na, ko te rā tēnei e whakanui ana Te Kōhanga Reo o Te Kooti i ōna tau 40 rite ki Poie. Na, i roto i nā mahi nahau, i rere nā kupu whakamiha ki nā uri o Tūhoe, nā rātou te reo i whakatō Ki te takapau o te kōhanga i tōna ōrokohanga mai. Anei a Heroini Waikato.
E whakanui ana i te 40 tautanga o te kōhanga reo o Te Kōutu. Waiake nei tātou ki te hokorua 40 tau o te kōhana reo, pērā te pūtake o tā tātou whakahuihuinga. E kua ana nākau e hokina mahara. Koinei tētahi o ngā kōhanga reo tuatahi ki Rotorua, he mea tautoko e ēnei uri o Tūhoe i tōna ōrokohanga. Te wā e tīmatahia ai te kaupapa nei, ka haramai tō mātou Pāpā Te Rangihau ki te whakahui i tōna kiwāna ake, wōna ake uri, kia. Kuhu mai ki te whāngai te rua.
Ko Tītoki Black me ētahi atu mātua nō Tūhoe ngā kaiako tuatahi ki te kōhanga reo o Te Kōutu. Otirā, tokorima ngā kaiako ināianei, ā, ko te katoa nō te waka o Te Arawa. Kōrero atu au ki taku whaea ki a Tītoki. I mea atu au ki a ia, He nui waku maharatanga mo te wā i a au e tamaiti ana. Tamariki tonu ana, ā, ko tāna he taunaku i a au. Ā, me tāku ki a ia, ā, ko taku whāinga nui ēnei rā, ā, kia rite taku aroha nui ki te reo, ā, i tana aroha nui me tana taunaku nui i a au. Taua wā, ā, ehara au i te matatau ki te reo, koirā te whānau a Tītoki mā e poipoi ki ahau, kāre au i te rongo te nuinga o nā reo e rere ana. Taua wā, ināianei, oh!
I whānau mai tēnei kaupapa i ngā tohe mō te reo i ngā tau whitu tekau, arā, i te hīkoi nui ki te whare paremata. I hīkoihia, i pakangahia, ko te mea uaua katoa pea i ora ai ki te kaupapa o te kōhanga reo nā runga kē i te. Ngākau nui o ngā mātua. Nā reira ko te whakaaro i ora ai te reo na te koha, a tēnā, a tēnā. Kai konei rā e āwhina ai ngā tamariki kia kite mai ai, ā, kai te āwhina ngā koroua nei i a mātou ki te reo Māori, ā, ko hau tonu ki te whawhai, e. Nō mātou te reo Māori, mā mātou anō e kōrero. Ko te whawhai mō te utu tika hoki tētahi āhuatanga i toia i roto i ngā tau, tōna 400 tāra noa iho te utu ki ngā kaiako ahakoa e mahi ana mō ngā hāora 40 ia wiki. Kāre au i whakaae, he aha ai, he tino puku. Pūku mahi rātou. Pūku mahi e whānaki nā tamariki ki te poipiti. Wā, ka tae atu nā tamariki, koirā te wā ko tīmata nā mahi o nā kaimahi. Tae atu i te wā, ka haramai nā mātua ki te tiki. Ā muri tēnā, Ka mahi anō. Kāore i te e oti ngā mahi he whakarite mō ngā rauemi, mō te akoako, mō āpōpō. Heoi anō, hei tā Huia, ā tērā tau ka piki ake te pūtea mō ngā kaiako kōhanga reo. Harikoa te nuinga o ngā kaimahi ki te haramai te pūtea hei hāpai ki ō rātou whānau. Te marama ā, kohi tātea, ā, ka tīmata mō te. Pei Pearity. Me te manako anō, ka ora tonu tēnei kaupapa hei ngā tau 40 kei tua.
A kāti, koinā tā te ao mārama i tēnei pō. Tēnā tono atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roana atu o ā mātou kōrero. Hei whakakapi i te hōtaka, ko taua waiata e mōhio whānuitia ana hei whakanui i te rā 40 tau ki muri i puta ai tōna reo ki te ao,